ɛnyɛ sɛ yɛne manpanyini you know ɛwɔ asɛm anaa we unnecessarily want to antagonize His Excellency the President anaa yɛtan no in any form of shape, dabi. Ayɛ yɛn nyinaa nwanwa. Well, ma me mu akwaaba mbra Bright Ghana update so, ɛnkyɛe Ɛna Ibrahim Mahama ɛtɔ ne new private jet a ɔde old one no ɛmaa Ghana foɔ a NPP foɔ binom ɛtoo ɔma no guu no so a ɛnyɛ asɛm ketewa na this time no Salam Mustapha aba abɔnten aba abɛdi nkɔmmɔ bi sɛ ɛnyɛ tan na ɔmo de tan Ibrahim Mahama nsɛm bebree na ɛkeka ho a ɔde ato dwa nti mɛsrɛ sɛ ɔbɛgye berɛ na yɛakɔtie nsɛm a Salam Mustapha ɛde aba abɛto dwa yɛba a yɛbɛtoa so. Ghana sɛbi yɛni ɛɛ ɛɛ yɛni. Ɛɛ, national airline anaa presidential jet no koraa no nhyɛ da nyɛ papa biara, ɛyɛ flying coffin. Ɛna deɛ ɔman koraa ani hunuiɛ na ano yi a yɛade hyeɛ kɔhwere wɔn nkwa wɔ yɛn yɛn chopper yi, yɛn helicopter yi, military helicopter yi. Enti sɛ president no retu kwan, Nyame nkyɛ adeɛ, onua, ɛɛ, wɔyɛ obi a obiara nim sɛ wɔwɔ ɛyi no bi dada, wɔwɔ plane no bi dada. dadaada, ɛnyɛ nnɛ, na wɔde kɔ a, ɛno nso ɛho asɛm kɔyɛ dagyaasayi a yɛse mo mu bi mode ayɛ tweapea de tua mo ano na moawie. Megye wo na metua wo na me menkyea atiefoɔ nyinaa, metua Ghanaman nyinaa. Sɛ wohwɛ Ghana yɛ constitution, yɛ mmarampɔn a yɛde bu man wei, Ɛkyerɛ kwan a yɛyɛ biribiara, kwan a yɛfa so hwɛ manpanyin ne ne n'aban ne ne mpanyimfoɔ nyinaa. Enti sɛ biribi kɔ sɛnea Constitution no ankyerɛ a, na atɔ sin a ɛsɛ sɛ yɛnkasa fa ho. Yɛ, yɛ, yɛ, yɛn man a yɛwɔ mu. Yɛ, yɛayɛ ama nyɛ sɛm ara ma, na nneɛma na ɛnsɛ sɛ yɛde bɛyɛ ama nyɛ sɛm koraa, yɛ, yɛde ama nyɛ sɛm abɛfɔrefɔre ho. Issue of presidential jet na yɛ adeɛ a Ghana ha yɛde ayɛ politics a ama no akyɛ, but sɛ wokɔ national security, ɛne Ministry of Defence ɛfi ɛfi sɛ Ghana manpanyini yɛ constitution ɛkyerɛ sɛ ɔno na ɔyɛ Commander in Chief of the Armed Forces nti ɔyɛ by extension a property of the Armed Forces nti ne nneɛma bebree ɛwɔ hɔ a ɛyɛ Armed Forces na ɛhwɛ so ɛma no ɛnti na even though ɔnkɔɔ military da no ɔtumi hyɛ uniform. and ɔno nkoaa na ɔtumi ma command sɛ asraafoɔ tumi kɔ kɔ tu hyɛ another man na ɔne ɔmo ako. Because ɔyɛ commander in chief of the Ghana armed forces. Nyame Ghana constitution ama no saa tumi no. Saa nso so na ɛba ne akwantu nsɛm a, the military. Ɛyɛ provision for n'akwantuo. Okay FM Ɔmo one designate two one point seven. ɛhyɛn ma no sɛ wei na yɛde ɛbɛdi adwuma, baabi a wokɔ biara ɛhyɛn wei na ɛde wo ɛkɔ. Sɛ wonim history of the flying coffin, the Gulfstream a currently ɛwɔ service a President Kufuor na. ɔtɔɔ Gulfstream no, eh, President John Atta Bese use yɛ President, eh, President Mahama ne first, eh, term o use yɛ, Nana Addo Dankwa Akufo Addo so sɛ do use yɛ, ɛna sesia, eh, ɛnkyɛe biaa Ghana Foreign Minister, ehm, eh, eh, eh, Okudzeto Ablakwa ɛma ehu sɛ the, the Presidential plane no is in pristine condition at at at every time and as we speak no obia ɛmbɛ ɛmbɛka kyerɛ yɛn sɛ eh, Ghana presidential Okay jet a then, ɛyɛ one, property two, of the one, air force no point, seven. eh, bibi esi a a ama ɛntumi nyɛ adwuma ɛmfa mampanyini ɛnkɔ baabi a ɔpɛ biara nti ɛbɛyɛ obia nwanwa sɛ sɛ president ɛtu kwan a eh different aircraft a ɛnyɛ property of the state yie o yie obiaa ntie ɛnyɛ sɛ yɛne manpanyini you know eh ɛwɔ asɛm anaa we eh unnecessarily want to antagonize his excellency the president anaa yɛ tan no in any form of shape dabi adeɛ a yɛka no sɛ it's not working

a Ghana man Ghana man na atɔ na Ghana man na esiesie the lifestyle yɛbisa ho asɛm wɔn se wɔn de kɔ France for servicing yɛwɔ ha na saa plane no ɛbaeɛ na yɛn nyina yɛhu sɛ yɛn nyina yɛhu sɛ eh, presidential plane no aba back and has been put to service nti ayɛ yɛn nyina nwanwa sɛ ɔmanpanyin ɛtu kwan

but immediately he became president no ontumi ɛnyi saa play yi bi because ɔwɔ air force one. Ɛnyɛ ɛnyɛ saa play yi ara na yɛbɛka ho asɛm sɛ yɛ flying coffin ne adeade a na Nana Addo koraa no yɛn mpɛ sɛ ɔbɛtena mu because ɛna deɛ ɛbɛto yɛn nsa ato yɛn last year yi no ne adeade yi eti wei no if we take a cue from that a yɛntumi nka sɛ oh sɛ ɔde ne nua flight kɔ a bɔne nim We only have to ensure sɛ ɛyɛ in good condition. Flying coffin no yɛ different, na ɛyɛ the old plane before President Kufuor ɛ order for Gulf team wei. Na ɛno na yɛ use from President Kwame Nkrumah till Rawlings ɛ describe saa plane no as a flying coffin. Ɛna President Kufuor. eh, eh, eh, nyaa one or two issues with the plane, nti on the basis we decided sɛ yɛ yɛduru eh, a stage a ɛsɛ sɛ yɛn order new plane, ɛna President Kufuor eh, order for a Okay new plane, then, which is this one, Gulf two, Stream, nti one, ɛnyɛ Gulf two point, wei ɛna seven. yɛfrɛ no eh, flying coffin no, ɛyɛ dadaa no before yɛ yɛ use so ara till President Kufuor tɔɔ Gulf Stream, ɛna yɛ yɛ yɛfrɛ no eh, eh, flying coffin no. Nti Gostin wei wɔ a service life span of twenty years which we have not reached a obi bɛtumi aka sɛ it is not in condition to service the presidential outfit on ne akwantuo and meka kyerɛ wo earlier sɛ earlier last year no. excuse a wɔde maa yɛn sɛ President ntumi nnuse saa plane no was because it has gone for routine service a usually ɛkɔ routine service a it takes about eight months or so but ɛnkyɛeɛ biara na plane no san baa back to Ghana a yɛn nyinaa yɛhuu sɛ plane no aba back to Ghana a President kasa use kɔɔ I think either Kumasi or so. Enti ayɛ obi anwanwa sɛ ɔɔkɔ Korea a ɔnto nsuka plane no, but he finds it expedient sɛ ɔbɛ use ne nua plane a ɔno no ɔdwen sɛ ɛyɛ more luxurious than the presidential plane a ɛwɔ hɔ ma man no a man no na ɛbɔ ho ka na wa wa choose ne nua deɛ over you know the state one. Na plane wei ara na Nana Addo Dankwa Akufo Addo ɛ ɔ use yɛ o. na sama Tharman Nanado Dankwa Akuffo Addo yɛ complain one or two times sɛ ɛɛ ɔretu kwan no he may encountered one or two mishaps with the presidential plane, NDC foɔ angye antum. Yɛn nyinaa yɛnim ɛkwan a ɛɛ ɛɛ foreign minister Sesi a Okudzeto Ablakwa ɛde Ghana manpanyin dada Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɛfaa so. Ɔde n'anim twitwii fam, ne n'animuonyam tu nsuom hohoroo te sɛ sɛnea ɔpɛ, all in the name of probity and accountability. A nnɛ we are failing on the same thing. Enti yɛbisa, ɛyɛ nyaatwom anaa what?

for the plane na ɛɛɛ landing charges, handling charges nyinaa wan na tua ho ka? Ɛno nso so ne nua na ɔtua ho ka anaa? Anaa ɛno ɛman no na ɛtua ho ka? Na hwan ara na ɛtɔ ho fuel? Ɔman no na ɛtɔ ho fuel anaa ɔno ara ne nua na ɛtɔ fuel ma no nti kyɛ sɛ ɛyɛ free completely free ride? Na hwan ara na ɛfly president?

and ɔmo adwuma ne sɛ they will fly the president around the world, are they those flying ɔmanpanyin anaa a civilian pilot? Yɛpɛ sɛ yɛhu questions wei nyinaa so that it sits well in the context of proper analysis. Ɛnyɛ saa a next time manpanyin bi bɛba na Ghana ɔbɛka sɛ ha koraa Ghana no ɛnyɛ safe ɛma no. Nti ɔno deɛ ɔntena Ghana na ɔno deɛ ɔbɛ operate from maybe Cote d'Ivoire anaa London because obia starte with private plane a ɛnye nea deɛ. Nti yɛma kwan a another mampanyini o choose nea ɔno nso pɛ na ɔde ayɛ adwuma and that will be a banana republic and that's why we are speaking against it and for ɔb ɔb aban ne mampanyini a ɔma ma yɛhu sɛ Lesli anya adeɛ a ɔno deɛ ɛyɛ mmata to him. Wɔyɛ campaign no, wɔn kaa sɛ na ɔno deɛ ɔmpɛ Lesli o. Nti Lesli was not any matter to him. Nti we will not see President John Dramani Mahama in a private jet. but nnɛ no yɛnhu president in person church nti yɛbisa the moral question. Enti enti wei no paa na nka in the normal sense of the word no wohwɛ sɛ bi a nka wɔkɔ yi no nka ɔman no ma no chartered flight anaa wɔntena deɛ a na dodoɔ no atena mu yi bi. As far as yɛn no yɛ concern yɛ presidential jet a ɛwɔ hɔ is in pristine condition.

Communication biara nni hɔ saa. Enti nea yenim ne sɛ Presidential Plane a Ghana Ghana deɛ yɛn na yɛbɔ ho ka. Taxpayers money na yɛde yɛ yɛde yɛ ho adwuma. It is in pristine condition a ɛbɛtumi afa Ghana Manpanyin akɔ baabiara a ɛsɛ sɛ ɔnkɔ.

Okay, na ma me mmra nkɔmmɔ foforɔ nso so. Ɛyɛ recruitment exercise a ɛkɔ soɔ into the various security agencies no mu ne adeadeɛ no. Mate sɛ yɛse mo nso mo wɔ concern, anɔpa yi koraa na medi ho nkɔmmɔ bi nom ne adeadeɛ, minister no koraa se okay wo koraa no adeɛ a wobɛtumi ayɛ ne sɛ seesei aptitude test no yɛbɛtwerɛ no online Online nnipa dodoɔ no akɔ gu so afei deɛ minister no ara ministry no na akɔ akɔ fa machines a yɛsi egu wɔn office a ɛkɔ hɔ so eh prisons foɔ eh no adeɛ a wɔn yɛ wɔn nim ho hwee ɛyɛ ayifoɔ fire foɔ wɔn nim ho hwee ɛno ara ne sɛ ɛna polisifoɔ so nim ho hwee ɛno ara ne sɛ minister no ayɛ wɔyɛ wie a Na agya a ɔde akɔ akɔma wɔn sɛ wei mu na merekrutu wɔn ba a wotie polisifoɔ no so ne other security agencies no a include particularly polisifoɔ. Wɔn se ɛsɛ sɛ nipa no koraa no de ntwerɛeɛ no ɛɛ yɛhunu de background check wɔn ara na ɛyɛ but wei deɛ de nteɛ a yɛateɛ no sɛ ministry no na ɛyɛ saa nkɔmmɔ yi yɛse mo nso mode mo ano atom ɛte sɛn? Ɛyɛ nokorɛ. Nea ɛkɔ so wɔ akyi, ɛɛ Security Services Recruitment anya kakra. Ɛsɛ wei ɛne first time a yɛyɛ recruitment ɛwɔ ɔman wei mu. But recruitment deɛ yɛayɛ ayɛ ayɛ saa. Under NPP eight years nyinaa yɛyɛ recruitment throughout. Anaa no. Asogyafoɔ ɛyɛ recruitment for the first time yɛhu sɛ stampede asi sɛ wokae saa asɛm no? Mekae paa. Ho a unfortunately no we lost some six young ladies needlessly a na nka ɛnsɛ sɛ saa asɛm no ɛbɛsi na adɛn na NDC foɔ nko ara aba ɛbɛn mu a adeɛ a yɛayɛ over the period a asɛm biara nni ho all of a sudden ɛyɛ challenge ma wɔn.

Officers wɔ hɔ a wɔn ayɛ adwuma no saa unless you undermine them anaa you are using wo wo fa fanana kwan bi so a adeɛ no akɔ backfire ɛna ɛde asɛm aba otherwise I don't understand who car who who car na ɛkɔ so no because and MP bɛyɛ simple process. Wotɔ wo wo application form online na wakɔ wakɔ fille na akɔ you know wode obi biara you know ɛɛ ba seesei no ɛfiri security agencies ne nsɛm o seesei biribi a wobɛyɛ biara no ministry no ɛna ɛkɔ wɔn hɔ o eti wɔn de wɔn yɛ wɔn yɛ ne nyinaa wie recruit nkurɔfoɔ na na wɔn de wɔn abrɛ ɔsɛ training wɔn. Enti wo nipa no a wo traini wɔn no koraa wɔn background check nom ne adeadeɛ no nyinaa wo nnim. Sɛ na me me me kyerɛ wo kwan a NPP fa so faa so dii adwuma no ma no kɔɔ waano waano a yɛ nte asɛm biara mfa ho. Enti wo wo wo wo uploadi wo biribiara na system no ankasa avɛte age ne biribiara na a qualify wo anaa? you know, pending bɛbrɛ na those who are qualified no yɛde akɔ the next stage kɔyɛ body selection na wakɔ yɛama designated ɛɛ baabi a wobɛkɔ akɔyɛ wo body selection na waa no waba wabɛgyina na apolisifoɔ mpanyinfoɔ abɛhwɛ wo su ɛne wo ban in fact wo nipadua no na ɛɛ wopase ɛno wie a yɛsi kɔyɛ medicals. Kɔyɛ aptitude test ne biribiara ap mpanyinfoɔ a wɔn nimdeɛ wɔ mu wɔn na wɔn di saa adwuma no.